Бисмилләхи рахмани рахим. Аллаһуммә салли вә саллим галә нәбиина Мухәммәд. Әссәламәгаләйкүм вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ хөрмәтле буалылар. Без сезгә Буа мөхтәсибәтенең төшерү төркеме әзерләгән декабрь аенда уздырылган дини чараларның видеожурналын тәкъдим итәбез. Рәхим итеп, карагыз. Эфирыбызның төп вакыйгалары. Буа мәдрәсәсендә Коръән бәйгесе үтте. Буа имамнары белемнәрен ныгытты. Мөхтәсибебез эшлекле сәфәре белән Яңа Тинчәле авылында. Кайбыч районында мөхтәсибебез вагаз кичәсендә катнашты. Түбән Наратбашы авылында яңа имам. Буа имамнарының еллык эшчәнлеге.

26 ноябрьдән 5 декабрьга кадәр Татарстан Республикасы Диния нәзарәте оештырган Риуның Рәшидә исемле Коръән өйрәнү үзәгендә Буа мәхтәсибәте имамнары 72 сәгатьлек белем арттыру курсларында гыйлемнәрен ныгыттылар. Хәзрәтләр көн саен Риу осталарыннан дәресләр алды.

Иншаллаһ, инде үзе үткәрә. Һәрберебезгә дә менә бу мәҗлестән бу бер төрле гыйлем, гыйбрәт алып, иншаллаһ, таралып, алдагы көннәребездә үзебезнең көндәлек тормышыбызда кулланырга барчабызга да насыйп итсен иде. Әссәламү галәйкүм вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү. Иң беренче Аллаһы Тәгаләгә мактау, һәрбер әйбергә без һәрвакыт Аллаһы Тәгаләне мактарга тиешбез. Һәм икенчедән, Пигамбарыбыз салләллаһу алейһи вә сәлләмгә без салаватлар әйтәбез, ни өчен? Чөнки инде Пигамбарыбыз салләллаһу алейһи вә сәлләм безгә ошбу динебезне өйрәтеп калдырды. Ошбу динебезне безгә ничек без аны алып барырга тиешбез? Ул безнең образ жизни. Динне без сөйләгән вакытта, намазны ничек укырга гына дип сөйләмибез. Ничек без ураза тотарга тиеш кенә дип сөйләмибез. Ничек җомгага килергә дип кенә сөйләмибез. Дин ул, син кая булсаң да, диндә икән син, мөселман икән син, Аллаһы Тәгаләнең барлыгын, берлеген таныдың икән син, син кая булса да, шушы диндә булып калырга тиеш.
Мәҗлесне оештыручы мәчет имамы Илдар хәзрәт Шәрифзяновка Илмир хәзрәт зур рәхмәтләрен җиткерде. Исм барыбызга да.
Илдар хәзрәт сезгә дә бик зур рәхмәт, молодцы, шушы эшне алып барасыз. Менә шуңа күрә әнә барысына түзеп, матур иттереп ул эшне, вазыйфаны алып барасыз. Имамнарга, муллаларга инде бик зур без рәхмәтле. Шушы эштә матур иттереп

Мухәммәд Мостафа саллаллаһу галәйһи вә сәлләмгә һәрбарчаларыбызның да күңелләребезнең түреннән чыккан салават-шәрифәләребез ирешсә иде. Җәлил хәзрәт кайбычлыларга үзенең үтемле вәгазе белән ислам диненең әһәмиятен аңлатты.
Менә бу беренче туган көннән безгә берничә дәрес алырга кирәк. Иң беренчесе менә кеше иманлы булып туды, безнең бу бөтен шушы җир шарында яшәвебезнең бөтен мәгънәсе, максаты без иманлы булып итәрлек итеп яшәргә тиеш. Аллаһ Тәгаләдән саф пак иманлы җанны кабул итеп алдык. Пәйгамбәрбез саллаллаху әйтте бит, үлмим дисәң, теләсә нәрсә эшлә ди. Үзем дә тота алам мәңгегә дисең икән, пожалуйста, дүрәкә вәләйт итеп йөр. Әмма бер вакыт кайтарып бирәсең бар дисең икән, ничек алдың, шулай ничәгә кирәк? Кайтарырга кирәк. Аллаһ Тәгаләнең тәмук дигән сервисы бар. Әгәр теләсә нәрсә ашап, теләсә нәрсә эшләп, теләсә нәрсә сөйләп, бакыртатып бетерәбез икән, дегендә тырыш чистартып алабыз без генә. Кемне миллион ел, кемне миллиард ел, ә ул иман белү табган чакта. Менә шуңа күрә тәмугка кермичә генә җәннәткә керерлек итеп яшәргә тырышырга кирәк.
Илмир хәзрәт Кайбыч мөхтәсибе Дамир хәзрәткә Буа мәдрәсәсе исеменнән гошер садакаларын мәдрәсәбезгә китергән өчен үзенең рәхмәтләрен җиткереп, рәхмәт хаты бирде.
Быел, Алла рәхмәт яусын, былтыр да, менә һәрвакыт без инде сезнең Кайбыч мөхтәсибәте, менә безнең мәдрәсә белән, безнең мөхтәсибәт белән тыгыз элемтәдә. Ярдәм итеп торасыз, әлхәмдүлилләһ, имамнарыгыз ярдәм итеп тора. Шуның белән без инде мәдрәсәдән кечкенә генә шундый бер рәхмәт хатын әзерләдек. Хәзрәт, укып тормыйм, сезгә генә тапшырам, иншаллаһ. Инде. Юлга җөрий инде тормышында кирәк булыр. Гаиләгә генә җитмәс, конечно, кечкенәрәк.
Хөрмәтле Җәлил хәзрәт, Илмир хәзрәт, Дамир хәзрәтебез. Чыннан да бу шундый матур кичә үтте дип саныйм инде мин. Аллага шөкер насыйп булды. Җәлил хәзрәтне инде үзебезнең районыбызга тагын бер кат китерү

21 декабрь көнне Түбән Наратбаш авылы мәчетендә мәхәллә җыелышы булып үтте. Җыелышта авыл имамын сайлау булды. Авыл мәхәлләсе бер тавыштан Рөстәм хәзрәт Баһаветдиновны имамлыкка сайлады. Җомга намазын яңа сайланып куелган имам Рөстәм хәзрәт укытты. Без яңа имамга эшләрендә уңышлар телибез. Ул күкләрне һәм җирне, кешеләрне һәм җеннәрне барлыкка китергән, телләргә гүзәл, матур итеп сөйләү һәм аңлату мөмкинлеге биргән. Тәүхид һәм иман әһелләренең күңелләрен ислам һәм иман нурлары белән нурландырган. Туры юлга күрсәтү, хак дингә өйрәтү һәм Коръән аятьләре белән вәгазьләү эшен пигамбәрләр дибәргән. Синең әмерең үтәп, җомга намазына җыелдык, Раббым.

Менә без шушы унсигезенче елга куелган планыбыз күбесе үтәлде. Һәм аларның иң зурлары, әлбәттә, инде безнең, әлхамдулиллә, Рамазан айларыбызда, ул инде монарга хәтле Алай ук булмаган булмаса да, әмма менә быел Рамазан аенда безнең дүрт мәчетебездә, альхамдулилла, шәһәребезнең дүрт мәчетебездә Коръән хатимле тәравих намазлары барды. Бу безнең өчен әлбәттә бик зур күтәрелеш. Икенчедән инде менә без быел, альхамдулилла, э, мәдрәсәбездә, буа мәдрәсәбездә балалар өчен, ир малайлар өчен бер смен, кызлар өчен икенче сменда Без инде кунача алар өчен дини дәресләрне, әлхәмдүлиллә, алып бардык. Һәм шулай ук безнең инде быел, әлхәмдүлиллә, э, шәһәрнең 8 мәхәлләгә, 8 мәхәлләгә мәчетнең нигезе салынды. Һәм әлхәмдүлиллә, шулай без бик зур шатлык инде безнең өчен мәдрәсәнең яңа бинасының тагын бер каты булды. Менә болар әлбәттә бик зур Нәрсәгә без шуның белән ирештек? Шулай инде безнең спорт ягыннан да бик күп ярышлар узды, Аллага шөкер. Инде ул район күләмендә генә түгел, инде үзебезнең казыят күләмебездә. Шулай ук инде, альхамдулилла, безнең инде Коръән ярышлары да узды, дини ярышлар да узды. Шуларга бик инде, альхамдулилла, шатланабыз, чөнки инде менә быел инде безнең э, зурлап э, Рамазан бетү хакына Инде безнең э, кечкенә генә бер сабантуй узды балалар өчен. Анда да бик зур шатлыклы булды, Аллага шөкер, альхамдулилла. Киләсе елларда да шулай инде безнең шушы спорт чараларын инде без дәвам итәбез. Киләсе елларга менә шушы мәчетебезне, иншалла, 8-нче мәчетебезнең шәһәрдә э, күтәргә ниятләнеп, ниятлибез алласа. Менә бу мәдрәсәбезнең бинасында иншалла тәмамларга ниятлибез, иншалла, Аллаһның насыйбы белән. Шулай инде дини курсларын дәвам итәргә Һәм инде шушы киләсе елларга да барыбызга да матур иттереп шушы ниятләгән, максатка куйган эшебезне иншалла исән-сау гына үтәп, аларны тәмамларга Аллаһ Тәгалә насыйп итсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.